il-ħadd tal-15 il-ġimgħa matul is-sena, sena ċe. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 10, Versi minn 25 sa 37. F'dak iż-żmien iqum wieħed għaref fil-liġi u biex iġarrab lil Ġesù staqsieh, Mgħallem, x'nagħmel biex niret il-ħajja ta' dejjem? Qallu Ġesù, Fil-liġi x'hemm miktub? Inti x'taqra fiha? U dak wieġeb, Int għandek tħobb il-Mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha u b'ruħek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha u b'moħħok kollu, u lill-proxxmu tiegħek bħalek innifsek. Sewwa weġibt, qallu Ġesù. Agħmel hekk u tgħix. Iżda dak, biex juri li kellu raġun, qal lil Ġesù, U l-proxmu tiegħi minu? U Ġesù reġa' qabad jgħidlu, Wieħed raġel kien nieżel Ġeriko minn Ġerusalemm u waqa' f'idejn il-ħallelin. Dawn neżżgħuh, biċċruh bis-swat u telqu u ħallewh nofsu mejjet. Inzerta kien nieżel qassis minn dik it-triq u rah, għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Hekk ukoll wieħed Levita Meta wasal hemm u rah, għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Imma kien għaddej minn hemm wieħed Sammaritan. Wasal ħdejh, rah u tħassru. Resaq lejh, dewwielu l-ġrieħi biż-żejt u l-inbid u rabathomlu, U mbagħad tellgħu fuq il-bhima tiegħu, waslu f'lukanda u ħassibu. L-għada, ħareġ biex tgħin flus, tom lil tal-lukanda u qallu, Ħu ħsiebu, jekk tonfoq xi ħaġa iżjed, inroddilek jien meta nerġa' ngħaddi. Minn dawn it-tlieta, int min jidhirlek li ġieb ruħu ta' proxxmu ma' dak li waqa' f'idejn il-ħalilin? Minn ħenn għalih, wieġbu dak. Mur, qallu Ġesù, u agħmel hekk int ukoll. Il-Kelma tal-Mulej Tifħir lilek Kristu. Fi żmien Ġesu, bil-kelma proxmu, il-Lud kienu jifmu dawk tal-istess twemmin u nazzjon tagħhom. Imma Ġesu, bit-tweċiba li ta, wera li Alla kellu idea aktar wiesgħa minn dik tagħhom. Bil-parabbola li Ġesù jirrakkonta, juri kemm hi wiesgħa l-imħabba u l-ħniena ta' Alla lejn kulħadd. Għaliex jirrakkonta li l-kbarat reliġjużi rrifjutaw li jagħtu l-għajnuna tagħhom lill-vittma. U għaliex kellu jkun Sammaritan, jiġifieri bniedem li lanqas biss kien f'termini tajba mal-Lhud, li jittratta lill-vittma b'mod tant tajjeb u b'ġenerożità kbira. Probabbilment, Il-qassis ma riedx jirriskja l-possibiltà li jsir ritwalment imniġġes. Dan il-ħsieb żammu 'l bogħod milli jġib ruħu ta' proxxmu. Il-Levita seta' ħaseb li l-vittma kien bħal lixka biex il-ħallelin jaqbżu fuqu wkoll. Mela l-Levita poġġa s-sigurtà personali tiegħu nnifsu qabel is-salvazzjoni tal-proxxmu tiegħu. U inti, lest tgħin lill-proxxmu tiegħek anki jekk dan ikun ġab il-ħsara fuqu bidu stess? Kemm wiesa it-tifsira tiegħek tal-kelma proxxmu? Lest li ma tagħmilx distinzjoni? Lest li fuq l-eżempju ta' Ġesù u ta' tant qaddisin tagħti ħajtek għall-proxxmu tiegħek? Aziz Ġesu, għamel li narak illum u kuljum fil-persuna tal-marit, ta' dawk li jirritawni, Ta' dawk li magħhom ma nirraġunax. Agħmel li xorta ngħarfek fihom ilkoll. Marija Ommi, b'talbek wassalni biex bħalma Ibnek u inti tieħdu ħsieb tiegħi bil-paċenzja kollha. Minkejja d-difetti tiegħi, jiena jkolli l-istess attitudni lejn il-proxxmu tiegħi kollu. Agħmel li nasal inservi l-proxxmu tiegħi bi mħabba għalikom. Għallimni, għażiża Marija, biex inżomm f'moħħi l-kliem ta' Ibnek li qalilna, Dak li tagħmlu mal-oħrajn tkunu qed tagħmluh miegħi.